Уӕ бон хорзӕт хорз адӕм! Ма нӕм мӕнӕ фарстатӕ ӕрбацыди. Кӕстӕртӕй дӕр даже хистӕртӕ дӕр фӕрсынц ӕмӕ мӕнӕ ибон февралы, мӕ ивдӕм февралы уӕртӕ реком мидӕг цы рцыди зӕгӕ, уый. Мӕ бирӕтӕ фарстой мӕнӕ сӕгъы тыххӕй. Сӕгъ дам, нывонд скӕнӕн ис Дзуары бынзӕгы мӕ никӕд уыди уыцы хабар, сӕгъӕй никӕд куывтой нӕ кувӕндӕтты. Сӕгъӕй ӕрмӕстдӕр куывтой кувгӕ дӕр нӕ, фӕлӕ йӕ ном ардтой бынат хицауӕн. Кодтой йӕ бынаты хицауӕн Нывонд бынатхицау ӕхсӕв кӕд уыдис, уый та алчидӕр зонд Джоргуыбайы хӕдразмӕрдцӕджы хсӕвы уже хуркакул ӕмӕ изӕрдӕм куы еуӕд-иу аргӕвстой сӕгъ ӕмӕ бынӕттӕн еуӕд скуывтой. Уыди нӕфӕтчиаг, куы цыдӕриддӕр-иу скодтой, уыдон иууылдӕр бинонтӕ хъуамӕ уыдон хордтаиккой ӕцӕгӕлонӕн дзы нӕ уыди хӕрӕн, уый тыххӕй мӕ уӕд бинонтӕм уым цы ӕвзӕрдзинад фыдбылыз уыди, уый йӕ хастазӕгӕй афтӕ загътой. Йӕ сӕгъ, карк, картӕ мӕнӕ фӕстаг ӕхсӕв куы вӕййы ногазӕн, йӕ уӕд дӕлимонтӕ нӕй кодтой, стӕй кӕнынц, уый зонынц ӕмӕ схӕццӕ кодтой бынӕтты хсӕвимӕ, зӕгӕ загътой, фӕлӕ бынатхицауы хсӕв ӕндӕр у, дӕлимонты хсӕв уый хайӕй размӕ дзырдтам, афтӕ. Хер ахӕм хабӕрттӕ уыдис, ӕмӕ уыцы цӕрӕгойтӕ чи сты, уыдонӕй Хуыцаумӕ кувӕндӕтты мидӕг никӕд куывтой, нӕдӕр Сагъӕй, нӕдӕр каркӕй, нӕдӕр ӕндӕр уыдис, ӕрмӕстдӕр сӕрмагондӕй нывонд кодтой галӕй, фысӕй ӕмӕ ӕндӕр хабӕрттӕй афтӕ. Хорз фӕсивӕд Ирыстоны, тынг хорз фӕсивӕд, ӕмбаргӕ фӕсивӕд. Бирӕ хабӕрттӕ фӕфӕрсын байдайынц, бирӕ хъуыддӕгтӕ сӕ афтӕ ифарсгӕйӕ, уазӕмзӕгӕ уый уылнӕйад кӕнынц, фӕлӕ фӕнды сӕ алцыдӕр зонын ӕмӕ Реком цӕй тыххӕй у, уый тыххӕй амӕй размӕ дӕр дзырдтам. Реком уый ахӕм бынат нӕу, ӕмӕ мӕнӕ бацу, ӕмӕ дзы цыдӕр хабӕрттӕ скӕсӕг. Рекомы рагӕй-рӕгмӕ дӕр нӕ фыдӕлтӕ цыдысты гъеуый тыххӕй, ӕмӕ адӕймагмӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ цы фыдбылыз кӕсы, цӕмӕй уый уым баззайа ӕмӕ уым ныууадза, зӕгъгӕ, гъеуый тыххӕй. Бӕгъӕмвадӕй дӕр ӕм гъеуый тыххӕй цыдысты. Стӕй Рекомӕн иухаттмӕ зӕгъӕм, дуар дӕр ӕм мидӕмӕ йӕ найфатмӕ гьеуый тыххӕй нӕ, ома куы бахӕцӕуа адӕймаг уырдӕм, уӕд йӕ фыдбылыз уым куы баззайа, уӕд ӕй фӕстӕмӕ хъуамӕ мауал рацӕуа уырдыгӕй. Рекомы хъӕдӕй дӕр нӕ фыдӕлтӕ гьеуый тыххӕй арӕзтой, ӕмӕ Иос фыдбылызтӕ-иу куы байдзаг сты дзы, куы нӕуал дзы цыдысты, зӕгъгӕ, йӕ уӕд-иу йӕхӕдӕг йӕхи гъдауӕй ссыгъдис ӕмӕ-иу басыгъдысты иууылдӕр, Зӕгӕл дӕр дзы еуи туххӕй нӕ хостой, иууылдӕр хъӕдӕй арӕзт еуи туххӕй ӕма цидӕриддӕр фидбилизи иодони иууылдӕр дӕр сӕмӕй ус ран баззайой ӕма басудзой, зӕгӕ, еуи туххӕй арӕзт уди, еуи туххӕй уреком мидис. Ӕндӕр ахӕм мӕнӕ хумӕтӕг кувӕндон нӕ уй тынг стыр диссаджы кувӕндон. Уымӕн афтӕ хунджылӕг мӕнӕ чидӕр кӕна, стӕй дзы уӕлдай митӕ кӕнӕм, зӕгӕ, уи не мбӕл никӕд. уый рӕстмӕ нӕ уыдзӕни. Уый ӕнӕхъӕн дунейӕн тынг стыр тыхы бынат у, уыцы бынат. Йӕ сӕрмӕ цы хӕхтӕй уыдонӕй тынг стыр тыхтӕ цӕуы, уӕларвӕй зӕхмӕ не бамбарут кӕстӕртӕ ӕмӕ марӕд-иут макӕд, бахатыр кӕнут сомӕй.